Essalawmalikim futbol janköýerleri Offside tema kanalynyň täze sanyna hoş geldiňiz. Başga hiç ýerde diňläp bolmaýan futbol habarlaryny bizde diňläp bilersiňiz. Bu gezek sizden teswirlerde kanalymyz hakynda öz pikiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Onda näme, teswirler ýazylan bolsa biz habarlara başladyk. Ispaniýa La Ligasynda Real Madrid yzygider ikinji oýunda utuk ýitirdi. Bu aýlawda Real Madrid Willarealyň myhmany boldy we oýun bir-bir hasabynda deňme-deňlikde tamamlandy. Oýnuň ikinji minudynda Real Madridiň ýaş oýunçysy Mariano Diaz hasaby açdy we Real Madridi hasapda öňe alyp çykdy. Ýetmiş altynjy minutda bolsa Real Madridiň derwezebany Willarealyň hüjümçisyna garşy oýun düzgünini bozdy we Real Madridiň derwezesine garşy on bir metrlik jerime urgusy belgilenildi. Topa ýakynlaşýan Joart Marino hasaby deňledi we Real Madrid yzygider ikinji oýunda utuk ýitirdi. Dokuz oýundan soň on ýedi utuk bilen wagtlaýyn dördünji ýer Real Madrid, Willarreal bolsa on dokuz utuk bilen üçünji ýeri eýeläp dur. Zidan, Biz mundan has köpüne laýykdyk. Real Madridiň tälimçisi wezipesinde işläp gelýän Zinedin Zidan Willareal bilen bolan oýundan soň öz pikirini bildirip geçdi. Biz mundan has köpüne laýykdyk. Oglanlarym gowy oýnady. Willareala hormat saklan ýagdaýda aýdyp bilýän, biz köp jan etdik, ýöne şowlulyk garşydaş topara gülüp bakdy diýdi Zinedin Zidan. Angliýa Premýer Ligasy. Tottenhem Mançester Sitini ýeňip, birinji orna göterildi. Haçanlardyr Ispaniýada bir-birine gapma-garşy gelýän Mourinýo bilen Gwardiola indi Angliýada garşylaşdylar. Angliýa Premýer Ligasynyň dokuzynjy aýlawynda Mançester Siti bilen Tottenhem duşuşdy. Oýunda Son bilen Luçesso tarapyndan geçirilen iki gol Tottenheme ýeňiş getirdi. Netijede ýigrimi utuk bilen birinji orna göterilen Tottenhem ýeňişi baýram etdi. Bu möwsümde işleri ugruna bolmaýan Mançester Siti bolsa on iki utuk bilen onunjy ýeri eýeleýär. Gwardiola, Mourinýo ýeke mümkinçilik berseň jezalanýaň. Gwardiola Tottenhemden ýeňilenden soň oýun barada öz pikirlerini aýtdy. Bizde nominal hüjümçi bilen oýnamazlyk seriýasy gynansak-da dowam edýär. Bu ýalňyşymyz bu oýunda has hem bildirdi. Bu oýunda iň gowy mümkinçiliklere biz eýe bolduk, ýöne Agweronyň ýoklugy bilindi. Mourinýo bolsa hakyky professional, oňa ýeke mümkinçilik berseň, ýeterlik derrew jezalaýar, diýdi Hosep Gwardiola oýundan soňky interwýuda. Ronaldo Real Madride dolanmagy meýilleşdirilýär. Kriştian Ronaldo ýene Real Madride dolanmagy meýilleşdirilýär diýip ýazdy Marca neşiri. Bu neşirde Ronaldo Real Madrid bilen baglandy diýilýär. Noýabrda Ýuwentus Ronaldowy satmak kararyna seredip çykandygy aýdyldy. Ronaldonyň Ýuwentusy terk etmeginiň iň esasy sebäpleri bolsa, aýlygynyň ýokarylygy. Maglumat üçin Ronaldo iki müň sekizinji we iki müň on sekizinji ýyllarda Realda top depdi. Indi size ýüzlenýäs. Ronaldo ýene Real Madride dolanarmy? Öz pikiriňizi teswirlerde belläp geçiň. Ispaniýada El Klasikodan soň El Klasiko hasaplanylýan oýun bu Barselona bilen Madridiň başga bir kluby Atletiko Madrid duşuşdy. Derwezewanlara ýalňyşmak däp bolan ýaly, Barselonanyň derwezewany Ter Ştegen öz derwezesini taşlap uly ýalňyşlyga ýol berdi. Mundan bolsa Atletikonyň oýunçysy Karrasko ajaýyp ýagdaýda peýdalandy. Bu oýunda Bruno hasaby saklanyp galdy, şeýdip Diego Simeone La Liga taryhynda ilkinji gezek Barselonadan üstün çykmagy başardy. Bu oýundan soň Atletiko Madrid utugyny ýigrimi ýetirip, ikinji orna göterildi. A Seriýa. Italiýada Ýuwentus Ronaldonyň dubly arkaly Kalýariden üstün çykmagy başardy we ikinji orna göterildi. A Seriýada Ýuwentus sekizinji aýlawda Kalýarini kabul etdi we Kriştian Ronaldonyň dubly arkaly ynamly iki nol görnüşinde ýeňişi gazandy we utuk sanyny on alta ýetirip, ikinji orna göterildi. Häzirlikçe size ýetirmekçi bolan täzeje habarlarymyz şulardan ybaratdy. Wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Eger şeýle bolsa, laýk basmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Ýene-de siz bilen saglykda görüşýänçä.